ino kenya twaitire thakame tũkĩingata mũthũngũ Thank you mũno mũthikĩrĩria karibu ũyũ nĩ Ruth Ngeseni na nĩ njũkĩte nĩgetha tũnyitanĩre nawe tabarĩra ĩno njega mũno ya kĩrĩra mĩtugo na ũndũire witũ na rĩu tondũ baba Reverend Samuel Kahiga e gũkũ ngai mũtũũre muoyo arogocwo thai thathaiai Ngai witũ thai marĩtwa makwa nĩ reverend samuel kahiga Na twĩ gũkũ handũ ha programu ĩno ya Gĩkũyũ na Mũmbi Kachoro Museum. Nĩguo, nĩguo.
Baba witũ kĩdetũmi kĩrĩa gĩatũma ngwĩte-rĩ, nĩ tondũ kiumia kĩrĩa gĩthiru nĩ twĩrĩga kwaria ũhoro wa kũrĩa Aburahamu aumĩte na gwetagwo Mesopotamia, na tũkĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Judges atĩ kũu nokuo gwĩtagwo Midiani. Githĩ tiguo? Aya, rĩu-rĩ, niĩ nĩ ndakũũrĩtie. Hĩngĩcĩkĩte kana kiugo gĩkĩ mĩthũrũbũ kana nĩ gĩgĩkũyũ. No ũtarĩrie mũthikĩrĩria kũringana na research yaku. Kiugo kĩu nĩ gĩgũtonya ũgĩkũyũ tondũ he ibuku rĩandĩkirwo nĩ mũthũngũ mwaka wa 1904 wetagwo Hyde. Nĩguo. Na agĩtaarĩria ũhoro wa ngiraama ya Gĩkũyũ. Nĩguo. Na ikamba ta ũrĩa aakorire gũkũ rũthiomi rũhaana. Nĩguo. Na kiugo kĩu mĩthũrũbũ nĩ kuuga nĩ ta irĩrĩro cia maaĩ. Ĩhĩ. Kana handũ maaĩ marĩa maroima tũni magoka makagomana. Rĩu mĩthũrũbũ na gĩthũngũ nĩ ta tributary. karũĩ gaka gakaria Kana source ya Ĩĩ, rũĩ. o nĩ ũguo Nĩ- tributary nĩ kuga atĩrĩrĩ kararĩria tũĩ tũnini Na- na nĩgetha haha gaga- tũnini tũgacoka tũ- gũthiĩ tũcamanie tũtuĩke tũ- rũĩ tũtuĩke karũĩ kanene kwoguo rĩ rĩrĩa tũrauga mĩthũrũbũ ya maĩ yani mesopotamia mesopotamia mũthikĩrĩria onake merilin arĩ o gũkũ merilin rĩrĩa twaugire mĩthũrũbũ arabu harĩa yugaga

nayo harĩa ũraigua mia nĩ mia ũngĩmĩthoma atĩa ũrĩ mũthũngũ maĩ ĩ nĩ maĩ O- tondũ mũthũngũ nĩwe wokire agĩtaũra ĩgĩtuĩka thĩinĩ wa gĩthũngũ ĩgĩtuĩka mesopotamia rĩrĩa arauga mia rĩ aracali arauga maĩ kwoguo rĩ nĩ mĩthurubu ya maĩ na kwoguo ũguo nĩ kuga nĩ kĩambĩrĩria Kia njũũĩ. Tributaries rĩ, nĩ ta tũrũũĩ tũnini, gaka gakarĩria tũũĩ tũnini na karĩa tũnini, harĩa mathiĩ rĩ, maka form kĩndũ tũngĩta karũũĩ, tondũ thĩinĩ wa desert kana kũrĩa kwĩna werũ rĩ, maĩ matikoragwo makĩambĩrĩria me maingĩ. nĩ tũmaririro tũnini ona irĩma-inĩ ona irĩma-inĩ nĩguo na ta rĩu ũngĩrora rĩ ũngĩrora maĩ makiuma irĩma-inĩ mũgĩkũyũ oigaga he tũmarirĩro twa kĩrĩma nĩguo tũmarirĩro nĩ kuga nĩ kĩndũ gĩtararĩra gĩ kĩingĩ Ĩĩ-ni. Yes.
Rĩu nĩ kuuga atĩrĩrĩ, nakuo gwagĩtuĩka atĩrĩrĩ, kũu Mesopotamia-rĩ, nĩ tũkũrora haha Bi- Bibilia-inĩ ya Gĩthwaĩri, nĩ kuuga atĩa, tondũ yugĩte nĩ huri ya mito. Nĩwona? Koguo nĩ kĩambĩrĩria kũrĩa njũĩ ciambagĩrĩria. Yaani Na nĩ ĩgacoka tũmarĩrĩro ĩgatuĩka twa irĩma. atĩrĩrĩ, ĩĩ-ni, na ĩgacoka ĩgatuĩka kũu nĩkuo Midiani. Na kũu nĩkuo kĩrĩma kĩrĩa kĩa mahoya kĩarĩ, na nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa njũĩ cio. Ona tarĩ- Ciothe. ona tarĩ maitho ma mũndũ rĩ no uge tũmĩthũrũbũ twa maitho Ĩĩ. nĩ maithori marĩa matataga nĩ marĩa matata kugwa maitho maitho-inĩ maitũ kwoguo kĩrĩma rĩ gĩkĩ kĩa mahoya rĩ nokĩo mĩthũrũbũ ya maĩ tondũ nĩyo ĩrutĩte njũĩ ta mĩrongo ĩtano kuma o kĩrĩma kĩu kĩmwe ĩni kwoguo na kũu nĩkuo abrahamu yaumire Mm, ona ũngĩrora rĩu ta musa Hĩndĩ ĩno arĩithagia werũ-inĩ mbũri cia mũthoni-we Jethiro. Nĩguo.
Gũtiarĩ na werũ ũcio mũnene thĩinĩ, bũrũri wa Isiraeli ti mũnene. Na hĩndĩ ĩrĩa gũtenjetwo na mũberethi ũyũ wa Suez Canal, Palestine yanyitanĩte na kĩ? Na Afrika. Rĩu werũ ũyũ mokaga, arĩithi mathiaga magĩthamaga ũrĩa mbura ĩroira.

o page ĩyo 25 akĩhikia kitura na nĩ ũkwĩrwo kitura no Ngũrora gũtaarĩria kũrĩa kwĩ Tana, Bible ya Kĩisiraeli, page namba mĩrongo ĩtano na ithathatũ. Abraham remarried Ketura, na rĩĩtwa rĩngĩ nĩwe Hagar, who was given this name because her deeds were as beautiful

Hajiro, rĩu nake mũirĩtu rĩ aretwo wanga rĩ rĩu mm. no etirwo atĩa hagari mm. ĩni hagari mm. ĩni rĩu nĩkĩo rĩrĩ mũtumia ũretwo gĩtura rĩ gwatuĩka nowe hagari nuona mm. noe wangari mm. uria matiganite nake mm. na by the way hagari ndari ngombo mm. ya sara mm -hmm. ari muruti wa wira wa kurigwo mm. na sara ni guka mokite na abrahamu na kũu kĩrĩma-inĩ mm. arabu nĩguo akĩyoera mũirĩtu mm -hmm. wa mhm. wĩra mm. nini bibilia yugĩte wega biũ nĩ mũirĩtu wa wĩra mm -hmm. ti ngombo mm. na rĩu rĩ etagwo wangarĩ mm. koguo kitura nowe wanga no, ahetwo rĩtwa rĩrĩ tondũ ciĩko ciake rĩ mm. ciarĩ njega na nĩ tondũ ndahikire rĩngĩ na nĩ tondũ nĩ aikarire mũthingu nĩ aregire gũkorwo na mũndũrũme rĩngĩ kuma ihinda rĩrĩa matiganĩte na iburahimu rĩu ũgakĩrwo atĩrĩrĩ kindura nĩ gĩkabira kĩrĩkũ na nĩ kuga atĩa tĩ nĩ kĩaramu nĩ kĩaramu na nĩ kuga mũndũ ũregete oke kwoguo-rĩ arĩrio-rĩ nĩ gũtura gwaturaga nĩguo kwoguo-rĩ agĩtwo gĩtura na gĩtura nĩ kĩaramu no kĩaramu kĩu ũrerwo nĩ kĩaramu-rĩ ti gĩkĩ ũraria githĩ tiguo tugaga gĩtura ĩni tondũ ona wamwarĩria no gũgũtura. Ĩĩ ona anake mangĩgeria mũirĩtu arege mauge ĩĩ kũu nĩ gwatura. Kũu nĩ gwatura kwoguo gĩtura nĩ kĩaramu na rĩrĩ rĩu ndĩrenda ũkuhĩrĩrie Kwoguo gwakina Aburahamu nĩ kũ? Angĩkorwo kiugo gĩtura nĩ Kĩaramu rĩ, eh, na we nĩ ũrona ta ũrakĩmenya rĩ, kwoguo Aburahamu nĩ tũtarainie? nĩ tũtarainie nĩ tũraiguana mwario Okay, tondũ wa kĩ?
Tondũ kwaki na Aburahamu tene kwarĩ a Ĩ, kwarĩ Aramu. Ĩni. Mm. No nĩ Aramu ĩrĩa yetagwo Ur. Nĩwona? Aramu nĩ kiugo kĩnene. No nĩ Aramu kũndũ gwetagwo Ur. Na nĩkuo Urganda. nĩwona ĩ no rĩu rĩ na ũndũ ũcio nĩ twakabire koguo nĩwona gĩtura nĩ twakuhanĩrĩria ĩcokei andũ arĩa maciarwo nĩ gĩtura rĩ nĩ ũramamenya ĩni arĩa maracoka makauma shemba nĩwona makauma rĩtwa midiani andũ acio nĩ tũrakuhanĩrĩria ũgacoka ĩ ũkaigua ma ciana anake merirwo mathiĩ magaikare kũ. bũrũri ũrĩa wa irathĩro na kũu nĩ east africa nĩgetha meherere isaka harĩa aikaraga kũrĩa mathiĩte nona nĩkĩo acio makorwo rũgongo na ithuĩ tũgakorwo kũ na gũkũ koguo ithuĩ twĩ ciana ciao cia iburahimu ĩĩ nĩ cia mũtumia ũrĩkũ gĩtura na gĩturarĩ nĩ tũmũĩ ĩ hagari Ĩĩ, wangari Nĩ Wangari na aarĩ mũirĩtu wa kũrĩhwo. Na madam ndĩrona haha kĩrĩkanĩro-inĩ gĩa gĩthweri kĩandĩkĩtwo Habari Njema, page namba mĩrongo ĩrĩ na inya, Nĩguo. haha thĩ haratarĩria Mesopotamia Ehe. atĩ katika Kiebrania ni Aram-Naharaim, neno kwa neno huri ya mito Ĩĩ. rĩu rĩ nĩ wakĩona o ta ũrĩa twauga nĩ mĩthũrũbũ ya ma- Ya maĩ. ya maĩ nĩ wakĩona haha nĩ erwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ kĩhiburania mesopotamia rĩ ti kĩhiburania no kĩhiburania ũngĩenda kuga mesopotamia rĩ ũkuga aram Naharaimu. Mm. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩ nĩ kũndũ kũrĩa Aramu. Mm. Nĩwona nĩ matũrehera Aramu haha. Mm. Atĩ Mũisiraeli augaga kũu Mesopotamia gwĩtagwo Aram Naharaimu. Mm. Na translation ya kiugo kĩu Aram Naharaimu rĩ nĩ kuuga huri la Mito. ya mito. Koguo ti rũĩ rũmwe. Nĩ njũĩ nyingĩ ciumanĩte naha na hau mĩthũrũbũ-inĩ ĩyo. Rĩu rĩ Angĩgĩkorwo nĩguo-rĩ, githĩ nduona nĩtwanyitana na kĩrĩma gĩkĩ? No rĩu-rĩ, nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Abrahamu ũrĩa ndĩraugaga aumĩte na na gũkũ East Africa-rĩ, nĩkuo Huri-Lamito, na nĩ kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩa Kĩrĩnyaga. No rĩrĩ, kwĩrwo kiugo Aram, nayo nĩyaringana na haha tũgũthomete, ũhoro wa

gĩtura Gĩtura, eh. nayo hangari rĩ nowamenya wangari rĩtwa rĩtirĩ eni rĩagĩrĩirwo gũkorwo wangari ti wangari wangari koguo rĩ w ĩno rĩ ũngĩmĩeheria ĩtuĩke hĩnji tondũ mũisiraeli ndarĩ w rĩ ĩgatuĩka hangari Eh, Hagari. o ũrĩa spelling yo ĩrĩa ũkona rĩtwa nĩ rĩatuĩka rĩo koguo rĩ nĩtwerwo mũtumia ũyũ nĩ mũaramu kwao nĩ aramu ĩnguma kũrĩ tana yakiuga atĩ etirwo gĩtura tondũ o mũndũ amwarĩria gũgatu Gũgatura. gũgatura githĩ nĩ twanyitithanio na aburahamu ciana cia aburahamu rĩ ciaciarwo nĩ mũtumia wa gũkũ nacio rĩ ciacoka cierwo ciũke na na gũkũ land of the east kwa nyina ĩ tondũ nĩ amera maume ma- nĩgetha meherere isaka githĩ andũ matikĩinũkaga kwa mami wao Mainũkaga kwa mami na wao. mathiĩ kũu rĩ makĩheo tĩri na kũu tondũ nokuo kwarĩ gwakina Aburahamu mm. no kuria Aburahamu erĩtwo ndakanacoke rĩ mm. nĩ na kuria gwĩtagwo Uru mm. rĩu ngwenda ningĩ ũtũthomere hau mm-hmm. tuone wega Uru rĩ Uru nĩkũ tondũ nayo tana kĩrauga atĩrĩrĩ mm-hmm. kuria Aburahamu erirwo aume rĩ nĩ kũndũ gwĩtagwo Ur Kasdim nayo Biblia ya habari njema peji ikũmi na ithatũ haha thĩ haratarĩrio Ur labda yahusu mojawapo ya miji ya kale zaidi kusini mwa Mesopotamia. nĩguo kwoguo uru rĩ nĩ kusini ya mesopotamia yani kĩanda Kĩanda, hanini ya mĩthũrũbũ ya maĩ kwoguo uru nĩ itũra rĩngĩ o kũu mesopotamia no nĩ kĩanda hanini wa mesopotamia na niĩ ngauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa tanakĩ rĩ na nĩ bibilia ya gĩisiraeli rĩ Ũngĩthoma mwanjĩrĩrio ikũmi na ĩmwe mũthitarĩ wa mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja-rĩ. Now these are the chronicles of Terah. Ici nĩ njiarwa na maũndũ ma mũthuri wĩtagwo Terah. Terah begot Abram, Nahor, and Haran, and Haran begot Lot. Atĩ Terah akĩgĩa mwana wĩtagwo Abram, na Nahori, na Harani, nake Harani akĩgĩa mwana wĩtagwo Lotu. Ehe. Haran died in the lifetime of Terah his father. Haran agĩkua hĩndĩ ya baba wao arĩ o muoyo. baba wao rĩu tera Ĩ Tera. na nowe baba wa aburahamu Ĩ. na nowe baba wa nahor ũrĩa nĩ bratha ya aburahamu in his native land in ur kasdim atĩ agĩkuĩrĩra kwao mũciĩ bũrũri ũrĩa warĩ wa kwao gwetagwo ur kasdim Nĩwakĩona.
Rĩrĩa twĩragwo harĩa Uru-rĩ, kiugo Kasdim-rĩ, nĩ thiru, nĩ nĩ njeherie. No tondũ kũu gũtiakĩrĩ kwa Isiraeli-rĩ, Kasdim-rĩ, wambe weherie M ĩno, rĩu ũgakorwo nĩ Ur ka, nĩũrona? Ur. cars die, die mm. or cars die mm -hmm. nĩyo ũraigua rĩu nĩ uganda mm. tondũ maragia uruganda mm. ĩni mm. nĩ kiugo kũrĩa rĩu mm. ona mogaga atĩrĩ uruganda mm. or cars die mm. uruganda mm -hmm. tondũ nĩyo lugha ĩrĩa andũ acio maragia mm -hmm. na rĩu rĩ nĩ wakiona uru nĩyoka hakuhakuhĩ mm. gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma njuge gũkũ nĩ ur Kaasdai nĩ ũrĩa Tanakh yandĩkĩte. Na Musa-rĩ, arĩ o gũkũ gũkũ kĩrĩma-inĩ kĩa mahoya mauma, rĩrĩa macokire makĩrwo nĩ makũrũra mĩaka 40-rĩ, nĩarauga na tũgĩkinya gwa Tera. Nĩwona? Na hĩndĩ ĩyo-rĩ, auma harĩa Turukana, agathiĩ handũ National Park ĩtagwo Mathĩnĩko ĩrĩ mm. Uganda mm-hmm. na ũkarigwo kiugo gĩkĩ mathĩnĩko maumako mm. ũgacoka ũgathiĩ ũgakora nĩ kũrĩ taũni ya mũndũ wĩtagwo Nyaga mm-hmm. ũgakora kũrĩ na taũni ya mũndũ wĩtetwo Nyaga mm-hmm. kũu na nĩ ya tene rĩu rĩ ngona atĩrĩrĩ rĩrĩa Reverend Samuel Kahiga ugaga atĩrĩrĩ mm. atĩ nguma Ngong'u rĩ mũhaka no kongo atĩ kũu nĩkuo mathĩgĩ njomo atigire ahanda nĩ nyeki ĩmeragĩra kũ kũu kuonania atĩrĩrĩ aramu rĩ yarĩ nene mũno tondũ ona gũkũ uru no aramu na na na gũkũ aramu na haraim ĩno gũkũ huri na muto rĩ Mesopotamia. nayo nĩ mesopotamia na nĩ kũrĩ aramu ĩngĩ ĩrĩa ũrona nĩkuo kwaumĩte balamu Balamu ũrĩa wetagwo arume ũrĩa tũkona nĩ mwĩthaga ningĩ kũrĩ o aramu rĩu kwa aramu nĩ nyingĩ aramu nĩ section ta ithano rĩu ũkaigua aramu na haraim arabu ũkaigua aramu ur ũguo rĩu rĩ kwoguo rĩ mĩrĩlili nĩ ũrona rĩu tũkĩnyitana na aburahamu na maũndũ make ĩĩ kwoguo haha nĩtuona ũguo no rĩu tondũ nĩtwĩrirwo atĩ mũirĩtu ũyũ. wetagwo Hagari, na nĩwe wetagwo Wangari, nĩ acokire agĩgĩcenjio rĩtwa agĩtwo Kitura-rĩ, nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ wothe ageria kwaria nake gũgatura, agĩtwo Gĩtura na nĩ Gĩgĩkũyũ-rĩ, na ũkaigua atĩrĩrĩ, maana ya Gĩtura ĩyo-rĩ, yatua gũbabanuo-rĩ, ĩgatuĩka nĩ ta Gĩgĩkũyũ. Atĩ nĩ kũrega aregirie andũ othe, o andũ mageria gũgatura. Rĩu-rĩ, tũkona ningĩ kĩu nĩ Gĩgĩkũyũ. Reke rĩu tũthome thĩinĩ wa Bibilia tuone Hagari ũyũ-rĩ, kana nĩ akwaria Gĩgĩkũyũ. Nĩguo. Na nĩ kĩndũ twanathoma. Tũgũgĩthoma thĩinĩ wa Genesis 15 verse 1 to 15 tũkĩthikĩrĩria ũhoro wa Hagari na nĩwe Wangarĩ. Tũgũthoma kĩambĩrĩria ikũmi na ithathatũ Ĩmwe nginya ikũmi na ithano nĩ ũhoro wa Hagari na Ishumaeli. Hagari nĩ ũroinanwo nĩ H. Ũngĩmĩtua W-rĩ, ta mĩgwete. Wangari. One. Koguo-rĩ, ũyũ nĩ mũirĩtu na ndĩrenda gũ prove ũmũthĩ araria Gĩgĩkũyũ. Mhm.
Atĩrĩrĩ, Sarai mũtumia wa Aburamu nĩaagire gũkaamũciarĩra ciana, no nĩarĩ na ndungata ya mũirĩtu ya kuuma Misiri yetagwo Hagari.

had borne him no children, she had an Egyptian maid servant mm. whose name was Hagari. Mm. Koguo rĩ nĩ mũirĩtu wa wĩra. Mm. Ũyũ nĩ mũirĩtu wa wĩra nguma ũmũthĩ andũ makorwo makĩmenya ũguo mm. nguma Egypt na hĩndĩ ĩyo Egypt rĩ yatanagwo tarĩ mwena ũyũ wa Africa ĩrĩ mm. nene. Mm-hmm. No rĩrĩ nĩ kũrĩ mapu cia tene mũno cironania wega mũno Misiri harĩa yakinyĩte. Mm. Misiri yakinyĩte nginya sudani ya rũgongo nĩyo yarĩ misiri arabu ĩkonena kiugo egypt rĩ ta gĩaikaikũrũkaga hanini Atĩrĩrĩ, Sarai mũtumia wa Aburamu nĩagire gũkamũciarĩra ciana, no nĩarĩ na ndungata ya mũirĩtu ya kuuma Misiri yetagwo Hagari. Nĩ ũndũ ũcio Sarai akĩĩra Aburamu atĩrĩrĩ, Ngai mũtũũra muoyo, anangiria kũgĩa ciana. Kaĩ ũtangĩgĩkoma na ndungata ĩno yakwa ya mũirĩtu? Hihi yahota. Ĩni, nĩwaigua nĩ ndungata ya mũirĩtu. Kwoguo ti, Ti ti ngombo. ngombo. Ĩĩ. Hihi yahota kũnjiarĩra mwana? Nake Aburamu agĩĩtĩkĩra ũguo Sarai oigire. Kwoguo Sarai agĩkĩnengera Aburamu ndungata ĩyo yake yetagwo Hagari ĩtuĩke mũtumia wake wa kũigwo. Ũndũ ũyũ wekĩkire thutha wa Aburamu gũkorwo atũũrĩte Kanani mĩaka ikũmi. Nake Aburamu agĩkoma na Hagari, akĩgĩa nda. Rĩrĩa aamenyire atĩ ena nda, akĩambĩrĩria gwĩtĩĩa o na kũnyarara Sarai. Sarai agĩkĩĩra Aburamu atĩrĩrĩ, Ũũru ũyũ njĩkĩĩtwo ũrogũcookerera. Niĩ mwene nĩ niĩ ndakũneire ndungata ĩyo, na kuuma yamenya atĩ ĩna nda, ĩkĩĩnyarara. Ngai mũtũũra muoyo arotũtuithania ũhoro-inĩ ũcio. No Aburamu agĩcokeria Sarai atĩrĩ, Ĩyo nĩ ndungata yaku, na nĩwe ũmĩathaga. Ĩka nayo ũrĩa ũkwenda. Sarai agĩkĩnyariira Hagari o nginya akĩũra. Rĩu Hagari akĩũra.
Na rĩrĩ, mũraika wa Ngai mũtũũra muoyo agĩtũnga Hagari handũ harĩa haarĩ na gĩthima werũ-inĩ njĩra-inĩ ya gũthiĩ Shuru. Nĩwaigua?
Atĩrĩrĩ, Shuru, rĩu nĩgetha mũmenye andũ aya me gũkũ-rĩ, nake. Musa arauga atĩrĩrĩ, Rĩrĩa twakĩrire iria rĩa mathanjĩ-rĩ, twaumĩrire werũ-inĩ wa Ashuru. Ũguo nĩ kuga me na gũkũ. Tondũ Musa akĩra iria rĩa mathanjĩ maikũrũkĩte na gũkũ-rĩ, magakora werũ wa Ashuru. Nake mũirĩtu ũyũ-rĩ, arorete shuru nä arorete curu aumĩte na kũrĩa rũgongo Kaanani-rĩ, Ĩĩ. agaoka agakora handũ harĩ na gĩthima thĩinĩ wa werũ na arĩ njĩra-inĩ agĩthiĩ Shuru. Nĩwona? Kwoguo aumanĩte na gũkũ Ethiopia agĩũka. Na rĩrĩ, mũraika wa Ngai mũtũũra muoyo agĩtũnga Hagari handũ haarĩ na gĩthima werũ-inĩ njĩra-inĩ ya gũthiĩ Shuru. Akĩmũũria atĩrĩ, Hagari ndungata ya Sarai, uuma kũ na wathiĩ kũ? Nake agĩcookia atĩrĩ, Nĩ mwathi wakwa Sarai ndĩrorĩra. Nake mũraika wa Ngai mũtũũra muoyo akĩmwĩra atĩrĩ, Cooka kũrĩ we, na ũmwathĩkagĩre. Ningĩ akĩmwĩra atĩrĩ, Nĩngakũhe njiarwa nyingĩ, ũguo atĩ gũtirĩ mũndũ ũkaahota gũcitara. Kwoguo mũtumia ũyũ nĩakaaheo njiarwa nyingĩ nginya ndakahota gũcitara. Kwoguo ciana iria agaacooka gũtuĩka nĩaciarĩire Aburahamu-rĩ, ĩ tondũ nĩekũmũciarĩra mwana ũyũ ũretwo Ishimaeli. na ĩcoke nowe ũgacoka atuĩke nĩwe gĩtura ningĩ ahikio rĩngĩ Ĩĩ. sarai akua ũguo nĩ kuga andũ acio nĩ matuĩkire andũ aingĩ mũno Mhm. nake mũraika wa ngai mũtũra muoyo akĩmwĩra atĩrĩ coka kũrĩ we na ũmwathĩkagĩre ningĩ akĩmwĩra atĩrĩ nĩ ngakũhe njiarwa nyingĩ ũguo atĩ gũtirĩ mũndũ ũkahota gũcitara nĩ ũkagĩa na kaana ga kahĩĩ na ũgagatua icumaĩri Amu Ngai mũtũũra muoyo nĩonete mĩnyamaro yaku. No mũrũguo agaatũũra orũũraga ta ndigiri ya gĩthaka. Agaatũũra oogitaga andũ othe, nao matũũre mamũũgitaga. Agaikaraga eyamũranĩtie na andũ ao othe. Hagari akiuga atĩrĩ, Nĩnyonete Ngai, na ngaikara muoyo. Kwoguo agĩĩta Ngai mũtũũra muoyo ũcio wamwarĩirie, Ngai ũrĩa wonaga. Kwoguo nĩkĩo gĩthima kĩrĩa gĩ gatagatĩ wa Kadeshi. Na mbere ndigĩtagwo. Gĩthima kĩa ũrĩa wĩ muoyo, ũnyonaga. Nĩguo.
Nĩwaigua gĩetwo gĩthima kĩa ũrĩa wĩ muoyo, ũnyonaga. Nĩwaigua? Haya. No rĩrĩ, ciugo icio-rĩ, nĩ tondũ cirĩ Gĩkũyũ-inĩ. Reke tũthome Gĩthwaĩri-ĩ, nĩgetha ũhote kũigua ciugo iria augire. Ngũthoma verse ya ikũmi na ithatũ na ikũmi na inya, Bibilia ya Gĩthweri.

Kisima hiki kipo kati ya Kadesh na Beredi. nĩguo berlahai rũĩ nĩguo haya tarora ũrĩa hau thĩ hababanuĩte berlahai rũĩ nĩ kuga atĩ Gũtaũra haha thĩ, gĩthima kĩrĩa gĩtagwo Berlahai rũĩ, maana yake kisima cha yule aishie na aonaye. okay na rĩrĩ merilin rũĩ nĩ twerwo nĩ rũĩ Mm, Nĩ rũĩ. nĩ rũĩ nayo rĩrĩ mbere ya ngai

uria utuire muoyo ri githe ti ngai na nianyonaga na niuraigua ni ukuo ni kuga e mbere ya nga Ndĩ mbere ya ngai rũĩ ĩni nĩwona nĩwona na nĩwona ciugo ici nĩ ciingĩrana na ithuĩ koguo nĩ hagari weta gĩthima kĩu ũguo na githĩ gĩkĩ ti gĩgĩkũyũ merũ nĩ gĩgĩkũyũ. O na ũrĩa gĩataũra atĩ ũrĩa kĩramaanisha githĩ ti gĩgĩkũyũ? Kwoguo-rĩ, Wangarĩ nĩ aria gĩgĩkũyũ? Nĩ aria gĩgĩkũyũ. Nĩguo. Rĩu kwoguo nĩ tũtarainie na Aburahamu. Wangarĩ na nĩwe Kitura nĩ aria gĩgĩkũyũ, na ĩcoke-ĩ, gwatuĩka aumĩte na kũu Mesopotamia, ĩ, na kũrĩa Aramu, na twakora atĩrĩ, Kĩaramu-rĩ, nĩkĩo ningĩ atĩ yugaga gĩtura. Nĩ wona? Kwoguo ithuĩ gĩkĩ tũraria nĩ Kĩaramu mm. na nĩ kĩruga kĩa Mesopotamia mm. koguo andũ matiraihĩrĩirie koguo ciana rĩrĩa ciĩrirwo cithiĩ in the land of the east rĩ mm. eh, rĩu koguo ciana icio ciokire na gũkũ mm. kũrĩa mĩthũrũbũ ya maĩ eh, huri lamito mm. huri lamito ni mount kenya mm. eni mm.
eni rĩu ona mũndũ ũrĩa ũrarĩ na nganja kana hagari nĩyo wangari rĩ mm. rĩu nĩwona haha nĩ herethera nĩ herethera nĩ herethera ningĩ nĩ wĩkĩkũyũ ona nĩ gĩtiganaga gĩa kĩrĩa rĩu gĩa gũkũ na ĩno nĩ nĩtwagũraga bibilia ya tene mũno na nĩ ĩraria gĩkĩkũyũ ĩkauga mberera ngai rũĩ ĩni na ĩgacoka ĩgatuĩka atĩrĩ kitura rĩ nĩ kĩaramu kuga atĩ nĩ aregire andũ othe o andũ mathiĩ kũmwarĩria rĩ ma- gũgatu gũgatura rĩu rĩ twakĩigua nĩ gĩgĩkũyũ kĩreke tũigue rĩrĩ

Nĩwakĩiguo na Mũamori atĩ mĩalũni ya Mũamori, Mamre, Mũamre, Mĩamũre. Mũamre, o na Mĩamũre no witũ, mĩalũni ya Mũamori, Mũamre. Na wathiĩ harĩa kwa Mũamori, Mũamre-rĩ, ũkona atĩrĩrĩ, Mahali hapa pali. Na twambe tũtaarĩrie ũhoro wa Mamre, Mĩamũre. Mĩamũre, ĩrauga atĩrĩrĩ, Mahali yapata kilomita tatu kaskazini ya Hebroni ambapo yamkini palikuwa mahali pa ibada deni Eh. na niwaigua atĩrĩ mĩalũni yani nĩ mĩtĩ ya mwa- mwamũri ya mũndũ wĩtagwo mwamũri Na ya- nĩ mĩamũre. na nĩ mĩamũre Eh. Nĩ mĩ- nĩ mĩtĩ mĩamũre ya Na- mahoya na mamũre nĩ gĩisiraeli mamũre Nĩ- ona ti nĩ rĩtwa rĩa Gĩisiraeli. gĩisiraeli o ma- maugaga nĩ gĩisiraeli mamũre na ithuĩ tũĩ mwa- mamũre ona ti gĩisiraeli tondũ gũkũ rĩu abrahamu ndarĩ isiraeli tondũ waigua we auma mũibrania e wiki na ngĩthiĩ na mbere na gũtarĩria haha thĩ atĩ mwebrania abramu Ehe. nĩ peji ikũmi na ithano cia bibilia eh, habari njema Ĩĩ. irauga mwebrania abramu neno mwebrania linatumika mara chache sana katika agano la kale majina yanayofanana na hii ni afiru Afiru. au hafiru Kafiro, kafiro kana hafiro nona apiru ama habiru na nĩyo rĩu na ithuĩ tũkauga mũgo wa kĩbiro rĩu koguo ithuĩ twĩ kĩbiro nake ũrĩa nĩ mũgo wa kĩbiro tondũ ithuĩ tũrĩ ahibrania ĩni ithuĩ tũrĩ ahibrania nĩkĩ ũraigua tũkĩrwo abiro nake kamitha akauga atĩrĩrĩ rĩtwa kĩbiro rĩ nĩ kuga mũhibrania atĩ nĩ mũgo wa Ahibirania ĩni nĩ mũthĩnjĩri ngai ũrĩa mũnene wao ĩni nake ũyũ Abraham nĩ atuĩka nĩ Habiro nĩ waigua nĩ atuĩka nĩ Habiro Nĩ Habiro. koguo nĩ kĩbiro koguo rĩ Abraham nĩ kĩbiro okorwo nĩ kĩbiro rĩ githĩ tikĩo tũrakiuga atĩrĩ ngai augĩte nĩ ngai wa Abraham rĩ akiuga nĩ ngai witũ ithuĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkuĩte rũri rwa ciana cia Abraham cia Abraham na rĩu rĩ O na thĩinĩ wa Tanakh-rĩ, no ĩgeretie gũtaarĩria, ĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa Abrahamu aretwo Ifir, nao marauga Ifir. Nĩwona? Ee, marauga, Then there came a fugitive and told Abram the Ifir. Nĩwona? Arabu, who dwelt in the plains of

from the other side atĩ tondũ umĩte kũndũ Mwena ũrĩa kũngĩ ũngĩ, mm. ĩni tondũ umĩte kũrĩa bũrũri wa irathĩro land of the east agĩtwo nĩ ngai agĩũka gũkũ kanan nĩkĩo aretwo ibiri only abraham's descendants are called ibiri for they alone spoke hebrew Eber's language, his other descendants spoke Aramaic and are called Arameans. Nĩwona? Kwoguo rĩ, andũ aya metagwo Kefiru rĩ, nĩ maragia Kĩhibrania. No rĩrĩ, nĩ matarainie na andũ aya metagwo Aramu. Tũgũkĩaga nĩkĩ kũhuha coro rĩrĩa Ngai augĩte nĩ Ngai wa Abrahamu? Kuga nĩ Ngai witũ ithuĩ? Ĩni, to ithuĩ nĩ tũtarainie na Abrahamu? Rĩu rĩ, andũ nĩ meharĩirie kũhuha coro? Andũ nĩ meharĩirie. tũharĩirie.
Tũgũthoma Alawi mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ithatũ nginya mĩrongo ĩrĩ na inya. Nĩ ũhoro wa thigũkũ ya mwaka mwerũ. Ningĩ Ngai mũtũũra muoyo akĩĩra Musa atĩrĩ, Arĩria andũ a Isiraeli ũmere atĩrĩ, 'Mũthenya wa mbere wa mweri wa mũgwanja ũrĩkoragwo ũrĩ wa kũhurũkwo, na nĩguo mũrĩũnganaga gũũthathaiya rĩrĩa tũrumbeta twahuhwo. Gũtirĩ wĩra mũrĩrutaga, na nĩ mũrĩrutagĩra Ngai mũtũũra muoyo igongona rĩa njino. Rĩu mĩrĩlĩ nĩ igongona rĩa njino, githĩ tũtiaugire nĩ rĩrĩa rĩa gũcinwo rĩothe rĩgatuĩka mũhu? Na rĩrĩo andũ marathiĩ na mbere kũruta, tondũ kũrĩ na magongona maingĩ mũno ma gũthiĩ na mbere, maya rĩu twarĩkia kũhuha coro, ningĩ twathiĩ mwena wa horohio, ningĩ twathiĩ ningĩ gĩathĩ gĩa ithũnũ, nĩ ihinda rĩa iruta rĩa magongona ma njino. Na magongona ma njino gũtirĩ mũndũ ũrĩaga kanyama. ona kamwe nĩ nĩ ngai ũrutagĩrwo na mũndũ ndakone ta ngai atendaga magongona ona ngai nĩ etĩtie magongona ma njino ma o mũthenya na akarutĩrwo kagondu hwainĩ na kagondu rũcinĩ Namba cia maruta ma kĩgongona kĩa njino nĩ 0713 790 556. Nĩyo, kĩbũgũ mũgwanja, ĩmwe ithatũ, mũgwanja kenda kĩbũgũ, ithano ithano ithathatũ. Nĩguo.
Na rĩu-rĩ, tũngĩthoma wega Bibilia ya Kĩisiraeli-rĩ, ndĩrauga karumbeta, ĩrauga coro, na ĩkauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa verse 23 ĩkauga atĩrĩrĩ, Hashem spoke to Moses saying, Speak to the children of Israel,

kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, rĩrĩa Ngai aikũrũkaga nĩgetha oke athome maathani. Matiaiguire karumbeta, maiguire coro, ĩni, na maugire atĩ maiguaga tarĩ rũhĩa rwa ng'ondu. Atĩ rwathire rũgĩtuĩkaga kwanĩrĩra na kwanĩrĩra na kwanĩrĩra makĩria. Na Ngai akauga nĩ kĩndũ holy. It's a holy convocation. Okorwo mũthikĩrĩria nĩ wĩtĩkĩtie Ngai-rĩ, na Ngai nĩ ũrĩa ũmwe waheanire maathani ndũkanaiye, ndũkanoragane, Ndũgũtĩĩa babaguo na nyũkwa. Icio ciothe-rĩ, nowe uugĩte ũhue coro. Kwoguo haha hatirĩ kwarĩrĩria. Unguana ũrĩa mũnene mũno ũngĩkorwo naguo-rĩ, nĩ kũhua coro. Ĩĩni, tondũ waga kũhua coro-rĩ, wee-rĩ, o na ndũrakĩmenya Ngai ũrĩa akiugĩte. Na nĩaugĩte haha na Bibilia andũ othe nĩmagĩkuaga coro nĩ waho. Kwoguo ti karumbeta nĩ coro. mm. okay na riu ri tondu ngai no aheanire ninge watho wa karumbeta yani ri nigetha tukahota gwitana iguru mm. githome haria wiriga guthoma ngai agiteithia andu ni undu wa kuhua coro kana kuhua karumbeta tuguthoma ndari ikumi kwambiriria inyanya nginya ikumi turumbeta turihuhagwo ni ariu a haruni aria athinjiri ngai watho uyu ngugweta urirumagirirwo mahinda mothe maria magoka Rĩrĩa mũgũthiĩ mbaara mũrĩ bũrũri-inĩ wanyu, mũkĩĩgitĩra kuuma harĩ thũ ĩrĩa ĩmũũkĩrĩire, huhagai tũrumbeta twa kuonania atĩ kwĩ na mbaara. Niĩ Ngai Mũtũũra Muoyo, Ngai wanyu, nĩ ndĩrĩmũteithagia na ndĩmũhonokagie kuuma kũrĩ thũ cianyu. O na hĩndĩ ya ikeno, ta mĩthenya ya Karũgamo ka Mweri na ya thigũkũ iria ingĩ nyamũre, Mũhugage tũrumbeta twanyu, mũkĩrutaga magongona manyu ma njino na ma thayũ. Hĩndĩ ĩyo nĩndĩrĩmũririkanaga. Nĩ niĩ Ngai mũtũũra muoyo, Ngai wanyu. Nĩguo Ngai nĩauga tũhuhe? Nĩguo, na akauga nĩarĩtũririkanaga. Kwoguo, Mary Lynn, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũhoya. Na tũrahuha coro tarĩki ĩrĩkũ? Ĩgakorwo ĩ mweri ithatũ, no tũkambĩrĩria mweri igĩrĩ hwaĩ-inĩ Ĩni. nginya mweri ithatũ hwaĩ-inĩ. Nĩguo Riũa mũthenya rĩathũa ũgathira. na njata cioneka-rĩ, Ĩĩ. rĩu ũkorwo wĩ mahoya-inĩ. Rĩu ũrĩa niĩ njĩkaga-rĩ, njĩkaga mahoya makwa, makwa niĩ kĩũmbe, ndarĩkia-rĩ, rĩu ngahuha coro. Ndahuha coro-rĩ, rĩu ũgakorwo atĩrĩrĩ, wa- nĩwahera, na wera Ngai, na wakumia Ngai. Wacoka wahuha

nĩ watho Ĩĩ. na hau nĩho aroraga kana we nĩ ũmũtĩĩte Nĩnĩ. kwoguo andũ mathiĩ na mbere kũnyitanĩra na ngai wa abrahamu tondũ nĩ tũkonainie na abrahamu ona ciana icio cio tiga ũguo aisiraeli mangĩũka gũkũ no tũmerire kwanza sisi ndio tulitoa bibi wote abimbi nginya aria lea na na rachel na nginya rebeka koguo ithuĩ twagĩrĩirwo nginya na kũrehagĩrwo tũmere ona nĩ gũkũ mathani maikũrũkĩirio na tiga ũguo rĩrĩa prime minister wa israel arokĩte arokĩte kũ- kwa andũ ao nĩguo na nĩkĩo augaga atĩrĩrĩ nĩ macoka africa gũka tondũ andũ ao rĩ 10 lost Tribes nĩ waiguire akiuga Ĩĩ. atĩ tribes ciao ikũmi nĩ ciorĩire Afrika ciorĩire Afrika. na aroka kũmacaria nake rĩ ngauga atĩrĩrĩ ũcio nĩwe brother Kamili wa president witũ Uhuru Kenyatta prime minister wa Israel Benjamin Netanyahu Netanyahu, Ĩĩ, Ngai amũige wega na aige president witũ wega acio nĩ andũ matarainie gĩthakame na no mateithanie na niĩ ndĩrona atĩrĩrĩ the third force ĩrĩa ĩgũteithia Afrika. Nĩ Israel kũnyitana na Afrika. Twĩyũkĩrie tondũ ithuothe tũrahũrwo hovio hovio hatarĩ gĩtũmi. Ciana ciothe cia Abrahamu cinyitane, iria cirĩ gũkũ Afrika na arĩa marĩ kũrĩa Israel. Tũtuĩke kĩndũ kĩmwe nĩgetha tũtige kũhũrwo. Na andũ matikanae kũhenio atĩ Mũisraeli nĩ arĩ kũrĩa na Amerika. Nĩ mũhatĩrĩrĩku mũno na nĩ aigagĩrĩrwo igenyo mũno. Ngai teithia ciana cia Abrahamu cikĩnyitanĩra kũhuha coro.